Mɔnukpɔkpɔ nyui aɖe nye sia na màke ɖe viɖe ŋu to wò ɖuɖua me. Vi, de asi na nye. Ele ƒu nyuiɖe va gbe. Ele ƒu nyuiɖe va gbe la. E, ele vudo sia me. Ele ƒu nyuiɖe va gbe maŋ. Ame aɖeke mele vudoa me ɖe ame aɖe me. Ele afi sia hafi medzo mava yi dzi kpeɖeŋutɔ aɖe.

nye be visinu ƒe yayra mele dzidzi be maxɔ ma dike ya o gake aleke mana yi ma la nɔ yra wati gbɔ ɖo nukɔ le be ma o Ɖe wole be woage tsɔ yi ma alo mage tsɔe wa? Ao dro. Dzidzi ɖeka koe le asi wa zɔ. Ele be naɖe shadraka ta ƒe agbe. Metsãku le afi sia afi. Afi ka ye vire le? Ewɔ abe meva afi sia o ene. Ele anɔ xexeame afi aɖe. Ele be medi. Ɖetugbui si tsɔ via ɖe asia nɔ te. egbea le do dzidzɔ na kple wò ɖuɖua eye le na be wò nu le dzi na medzila wòm nana ɖe na o Vamakpɔ. Hewe. Fiase le didim be yeawɔ nana na wò. Netsɔ yi. Ɖo nɔ abe xɔe. Ka asi nye afɔm. Ne natso.

Nane nye sia hã ɔ? Ele be maxe mɔ na Vir be megado go kple Yirawati o. Mèɖo la wɔe hafi wòava kpɔea? Azã ɖuɖu tɔxɛ aɖe le míaƒe kɔa me egbea. Ƒu sia ƒe wetri me nye sia míele. Nu ka tae míema be wòasubɔsubɔ na ŋusẽtɔ Vishinua? Míaƒe fia si Yirawati la nɔ subɔsubɔa ƒe ŋgɔ. Mido fia si Yirawati ƒe ŋkɔ ɖe dzi! Hooe! Medzi la gblɔ be, Ehiã be makpɔ trenamii keŋ gbɔ. Medi be maɖe vinye so Ayam ƒe agbe le eƒe asi me. Eye ehiã be maɖe nye dumeviwo hã ƒe agbe. Azɔ si vinye atrɔ su gbɔgbɔ vɔ̃a, nyemagate ɖi asi le eme wòanɔ go dom le dua me. Mate nɔ nye duameviwo ƒe agbe dome gblẽ nenema o. Eya tae wòle be mawɔ nusia.

Irã ci me hiã yí ya tsɔ ji viɖe ake ɖe nu. Nu sia te ŋu do subɔsubɔ ƒe nya ɖa. Uma, vi, Shandra Kanta ku. Nya bubu kae nye sia gblɔm nèle nam, hã? Shandra Kanta nya le voodoo ma me. Gake e, ela ku egbea, nenye be nyemete ŋu ɖe eƒe agbe oa? Kpe ɖe ŋunye nenye be ela te ŋui a, ne medzi wo adzo faa, nye ŋutɔ ɖeka maɖe eƒe agbe. Vi, ƒsẽ ɖeka ta ele vudo ma mea? Nya si ku gbɔm ele na wòe ma, ʋu maŋ. Ele vudo sia me, esi nye kple míetsi Maliki ɣia yomea, nɔnye ƒe gbadagbawo va ke ɖe mía nu avu ŋutɔ, eye wole mí tum. Esi nenema vie, dzudzɔwo fefe maɖotasewo nèlea, meka blem aɖe le? Nyemele wò blem o, ʋu maŋ. Nyemele blem kura o. Nye ŋutɔ mekpɔe zã ɖeka ta wodzudzɔ vodua me. Nye ŋutɔ mekpɔe ŋu maŋ. Ao. Boŋue etsi aya me ye enɔ dzidzii la gã dze ƒe gã aɖe me eɖe kuku nɔ gake le gbe eye nènya nusi ye nɔwɔ kpakple alo wò ŋutɔ nènya nyuiɖe alo Fia ɖeka ta lɔ̃ kpakple eƒe dziblibo elɔ̃ nyuiɖe wò ŋutɔ le nye gake nye

Ɖetɔn, nyemele didim lase wò ŋutinya ƒe ɖeke o. Medzo le gbɔwò. Gake enumake la, kpɔtɔ ye dzi anɔ Chandrakata kple Veer ƒe ŋutinya me. Ke mewòe nye ewòe. Chandrakanta. Ɛɛ, Bhumag, enye nye xlɔ̃wò Chandrakanta. Metrɔ gbɔ. Gake Vir megaɖo ŋku ɖo naneke o. Megaɖo ŋkui ŋutɔ hã bena yewum o. Ekpe si metsɔ sa alɔ nɛ fi si la ya. Ira watsi ese le alɔ nɛ kple susu be woaŋlɔ be nu ɖe sia ɖe. Ŋusẽ te megaɖo ŋku dzinye. Míaƒe lɔlɔ̃ kple srɔ̃ɖeɖeɔ? E, egblɔ nam fifi lae bena ne kpɔtɔ la gbe. Elabe kpea menɔ alɔ tsim nɛ o. Yiƒe ŋkuɖodzimeɔ nɔ te le. Ɣeyiɣi si me mído go Javert tsɔ majiki ye aʋu yi ɖawatia megaɖo ŋku ale si ye wòwɔ hafi wum o. Ẽ, ẽ, ẽ, wòe nye Chandra Carter nya ɖe mea? Ẽ, Chandra Carter menye. Metia gbe ale be maha majiki ye ne maɖe vidzekatia dzɔmevie le yi ɖawati si me nu sia te vi si nu na metrɔ gbɔ agbe. Eye enya be esi zã viɖe ma ko esi ye meli oa? Azã dzi le nye dzɔ, dzi le nye dzɔ tɔ. Ɛɛ, mag. Gake azɔ ale be mía ɖevi ɖe le ɖawatsi ƒe ʋɔdzi si me. Shandrakata ƒe gbe nye me. Viɖe nye nyagbe. Eya ta nyemeɖe mɔ wòakui o. Manyi akpoxɔm na Viro le yi ɖawati gbɔ. Egbea ŋutɔ hã, naneke mekpɔ le vevi ɖe ne via tsɔ vie ɖo. Dzesinu le he tona faa, gake nyemaɖe mɔ majiki yɛ la nɔ aye ŋu dam le nyɔnu aɖe si ne lãme lɔe ŋkugbagbãtɔea si me o.

Mianɔ gã vuvutɔ le asimi, ƒe ɖoɖowo ma dzi dã nèle. Azɔ dzidzi ɖeka koe le asinye, dzidzi ɖeka pɛ ye nye be malé be na ŋusẽtɔ gã Vishinu ƒe madzikiya. Meka nu sia nu si la dzɔ, madzikiya mate nɔ fia si vɔ̃e dima ƒe asi me o. Mele tre tsi ɖe mianɔ gã le asimi nu kple susu bena mate ŋu ƒli Vishinu ƒe madzikiya ta le gbɔgbɔ vɔ̃e ƒe asi me. Meɖo xɔse be mianɔ gã le asimi la ƒli tanye. Ne meʋli tanye wa, ekema maku. Ele nye dzidzɔ gã ɖe na bena maxɔ ku le nu nyui wɔwɔ teƒe. Nenye be mekpɔe bia, ame bubu aɖeke megaxɔ majiki yi mato vo na Chandra Kanta o.

Mate ŋu kasie nu o. Ele abo zi ɖeka nenye be le ma me kasie nua. Nɔ nye tu ka madu le afi sia. Nɔ nye. Ao. Ŋke nye ma wòle le. Megaɖe afɔ ɖeka ke o. Ewoe nenye be woɖe asi le nuwa ɖe. Ɖe la gaho aʋa ɖe dɔmeviwo nu kea? Ɛɛ. Maho aʋa le wo nu, eye maɖu wo katã agbagbe. Ke afi sia ko la nɔ. Ao! Ao! Tafla tsɛ ɖe mɔ na nu maƒo nu kpli zi ɖeka tete. Nye ŋutɔ mabli ɖe eŋu, maɖe nu me nɛ, eya ta ɖe mɔ nam maƒo nu nɛ. Ao! Mebɔ wònaɖe mɔ nɛ nye ŋutɔ maƒo nu nɛ. Suayam taflatse lɔ̃ ɖe nya si gblɔm ŋutsua le na woa dzi. Ale be wòaɖe ga o. Vinye ɖo tom, taflatse lɔ̃. Gblɔ nam, mebe gbɔgbɔ vɔ̃ si le mewòa ɖe woagaɖu amewo ke alo magaɖu wo oa?

Ŋusẽtɔa vizi nu ƒe yayra. Ame do gbe ɖa be taɖodzinu si tae ŋusẽtɔ vizi ni tsɔ yeƒe majiki yea ɖo ɖa. Wòakpɔ ame vava. Virita fla tsɛtsɛke. Ehiã be mewɔ nu sia. Nyemedi be nànya nyateƒea ku ɖe ŋunye. Ne nava Yehowa ʋa ɖe Yirawatsi nu o, eɣla na Yirawatsi la nyɔe be Chandrakantea menye. Chandrakanta, ele be míakɔ vi ɖa yi fiasea me kaba, gake míatrɔ míaƒe nɔnɔme, eya ta nɔ afi sia ne mava yi wɔ dɔ alo na nu sia, eye míakɔ vi ɖa yi fiasea me le sia. Azɔ nyemagawɔ vevi kple ame aɖeke ke o.

Ẽ, tedzi lé su, eya ŋutsu ɖo goe ɖe me, eye wòzi ɖe Yirahati dzi, wòdo ŋugbe na dukɔa, ebe yemagatsɔ amɔkɔe le woa si go, eye atsɔ sika ga alɔfa ame atɔ̃ na woa dometɔ ɖe sia ɖe, tsɔe dzi avia gbɔgbɔ vɔ̃ ma, magaɖe fu na kɔƒea me tɔwo ke o. Nɔ nu sia vɔ hafi tedzi la le asi le sua yam nu. Gake mese bena Yirahatia ŋutsu aɖee wòwɔ nya gblɔ seme kple ẽ tri na mí. Aleke tedzia wɔ va le nya sia me? Aa, tedzie nye ame si nana nuawo. Ẽ, tedie nye flina mía. Gake yira ɔtsi dze nunya sɔgbɔ. Tedzi mate wɔ fefe sia dzidzi ɖe kpli o. Ela wui. Maka ɖe edzi. Ŋuse te ŋusẽtɔ Vishnu ɖo ɖo ɖa ɖe. Nuka te dze si si le nunya le dzo klem alea? Naɖe mele nyuie le afia ɖe o. Nuka wònye? Nuka wònye le dzii? Vishinu le dzesi aɖe ɖe le nye fia gake nyemele naneke gɔme sem o. Nya kae wòle didi la gblɔ na? Chandrakanta, Nu baɖa aɖeke magate ŋu dzɔ esi me yele trɔ gbɔ va o. Vidzega ƒe fia si vavã, ame si neʋli na eƒe dumeviwo ta kple ame si tɔ nenye Majiki ya etrɔ gbɔ va. Nu baɖa aɖeke mate ŋu dzɔ kpɔ gbeɖe o. Wò nya le eme. Nyemade mɔ nu baɖa aɖeke la adzɔ ɖe nye dumevi kpakple nye fiadua dzi o. Gake ele be nua ɖe bla kɔ vi ɖe ɖe fiasea me. Ẽ, xiã ɖeka ŋta. Dabla tsɛ wòya nɔvie gbɔ le afi sia. Mava yi trɔ nye nɔnɔme ne mava mí dzo sea? Enyo. Sɔhɛam. Sɔyam. Afi ka ɖekakpuivi nya dzo yi? Ɛhɛ afi ka ya wòdzo yi? Afi ka ye wòbu zi yi? Afi ka sɔyam ya ɖe? Sɔyam! Netsɔ mi be iti vinya ne mi dzi kaka ne miake ɖe ŋu. Afi ka sɔyam ya ɖe? Sɔyam! Miva yi dzi vinye ne afika ɖekakpui vinye ɖe mi yi dzi ne me va ɖekakpui vinye ɖe. Fiasi bubutɔ, mi me kpɔ viwa le teƒe sia va tsi ɖe ko. Afikae miebe fiagã dzo yi?

nukele wò wɔn wɔn ŋutsi aɖe dzro le alã dzadzadzia le xɔ abi kpenekpene eʋu le dudu le nu o ele be mawɔ naɖe na o. nuka le ɖasi le woagbɔ gbɔgbɔ nua Azɔ nye kple Majiki ya míanɔ dzo le xexe ɖeka me. Menɔ te le afi sia. Ne nyi be ame aɖe le dzidzim la xɔ Majiki ya, ele na amea be wòatu kan do ŋgɔ. Le do ŋugbe nam be yeaɖe ga ɖekakpuivinya ne nyi be Melɔ̃ wɔ ɖe nɔnɔme siwo katã le daɖaŋea dzia, eye mewɔ ɖe woa dzi. Azɔ gblɔe na atika ɖekakpuivinya ɖe, mele dim atika wòle. Meyɔ va afi sia be maɖe asi ɖe ɖekakpuiviwòa ŋu nɔ, gake nyemenya afi sie wòdzo yi o. Dukɔa katã ƒe ŋkumee le do ŋugbe nɔ nɔ be yeaɖe asi le ŋu. Azɔ dzi na atika sue ayamea ɖe. Nenye be vinye metrɔ gbɔ va ne mɔ magblẽ dumevi ɖe sia ɖe ƒe agbe dome la kpɔ. Ao. Ẽ, mawu wo ɖekaɖeka. Madze agbagba awɔ nye ŋutete ake ɖe ɖekakpuiviwoa ŋu o. Sue ame nye sia le du kple kekelia me le kpɔkpɔ me, gake afi kae wòdzo le? Nyemete ŋu le ɖekakpuiviwo akpɔm o. Mete le kpɔm oa? Ke mate kpɔ esia hã o. Magakpɔ wò dumevi lɔlɔ̃awo ko o. Maɖe woƒe agbe ɖa ɖekaɖeka. Mawu ame sia ame! Ao! Dzibibiameƒofutɔ gã kekeakee wònye! Ŋusẽtɔ gã Vishnu ŋutɔ hã nyae bena alẽledzidila wu yeƒe subɔvi ɖesiaɖe. Ya tea wògbe be yemaɖe asi le ɖekakpuiviwo anu na o. Ye ma nye fia si ɖetugbui si va ɖu wua hã gblɔ nenema. Ele be nàsubɔsubɔ na Ŋusẽtɔ gã Vishnu. Nu sia megbe havivi wua la te ŋu trɔ gbɔ va nɔ. Ẽ, nye fia si, subɔ Ŋusẽtɔ Vishnu. Trɔ wò dzi me na ne Vishnu wòakpɔ dzidzɔ. Ao! Nyemate ŋu ge ɖe dzisinu ƒe gbedoxɔa me o. Nye agbea dome la gblẽ zi ɖeka nenye be menya afi ma. Fia si ŋutɔ nuka nu bum nègale kpɔ? Yi na vɛ do gbe ɖa ne ŋusẽtɔ vi si nu. Enyo, mayi ayido gbe ɖa nɛ. Nenye be mɔnu sia ɖeka koe la te ŋu he vinya gbɔ va na ma, melɔ̃ mayi do gbe ɖa nɛ. Mag. Evɔ mi dzo. Nuke dzo. Ne ye ŋutɔ le kpɔɖo koe wa, menye yi ɖe asi koe o. Ne nye be ŋutɔ le kpɔɖo koe le ʋui ŋutɔ hã, mo ya dzesi be yi. Nu si dzi mele ma. Medi la xɔ bidie gaɖa le yirɔ atisi. Te eme flu ɖe nu ƒa ye mɔnu medi. Nu sia te eme va fisi abe suɖu ye ene. Azɔ le be mía dzudzɔ fofo wluwlui sia xɔxɔ ne mía kpã kɔ dziɖuɖu gã aɖu yirɔ atsi dzi. Ele be moafɔ ƒe gãtɔ kekeake ƒe akpa mamlea kple yi ɖawɔ atii. Ele be maɖi ɖa le ɣeyiɣi sia me, ɛ̃, ele be mawui. Eɖo eŋu be, Mike le asiwò. Kple nya aɖeke meli fifi la yi o, gake menyae be yi ɖawɔ ati ɖo ŋusẽ sɔ gbɔ, eye nye ɖeka nyemate ŋu ɖu edzi o. Vodada gã aɖe te dzi wɔ bena aɖe asi le sue ya me nu. Meka ɖe edzi be yra tsi medze awa ɖe ŋugbe si ye wòdo nɛ dzi kpɔ gbeɖe o, eye nyemenya gbegblẽ si ye sue ame kple irawatsi la hiã va wa dzi o. Irawatsi la te ŋu wɔ nu ɖe sia ɖe ale be yeatsɔ aʋli eƒe bubudeɖeamɔnu kple eƒe ŋkɔ xɔasia ta. Enɔa woɖea asi sua ya me nu nɛ. Meka ɖe edzi be dzi ɖe hã la gayi egbɔ. Woa ƒe ŋusẽ la trɔ dzi ɖe edzi zi gbɔ zi ve. Azɔ nu kae ke nèle? Vir. Vir ɖekae nye aʋawɔnu si. Míate ŋu zã tsɔ gblẽe ɖe ati dome kekeŋ. Yi ɖeka dzi koe míate ŋu to hafi ate kpe akɔ kplii. Viɖe nye yrɔati ƒe ŋusẽ kple eƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ. Viɖe ɖeka koe la te ŋu ɖu yrɔati dzi awui. Eɖo ŋusẽ aɖe si wɔe be yi ɖeka koe la te ŋu kpe akɔ kple yrɔati. Yi ɖeka koe nye ame si gugunɛ wu eye wòdze sii nyuiɖe. Enya nusiwo wòvɔ̃na. Enye eƒe vevisese, eƒe ŋusẽ kple nusianu. Eya ta vi ɖeka koe la te ŋu yra wòati dzi. Azɔ nu ka tae nègatsɔ majiki ƒe kpe maɖota sia sa ɖe alɔti nɛ ɖo? Nenye be vi ɖo ŋkui bena wòe nye yeƒe srɔ̃ɖaka ta, mekana di be ela nɔ mía ƒe akpa dzi. Mewɔ nenema elabe nyemedzila dea eƒe agbe le afɔku me ɖe nye ɖokui tɔ dzidzea te o. Le nye alesi majiki yi maɖu ŋusẽ ɖo, gake yra wòati gbɔ wòle fifi la yi. Ela wòvi ɖe zi ɖeka nenye be edoe dzesi be etrɔ le ŋku ɖum ma. Ɣeyiɣi si me mekpɔe be dzea koe mate ŋu bia viɖe ƒe kpeɖeŋu. Nyemede blibo viɖe tɔmanɔe me o. Nyemate ŋu awɔ naneke tɔmanɔe me o. Druvia mese egɔme be viɖe ɖeka koe nye aʋawɔnu si le ate ŋu tsi tre ɖe irawa ti nu o. Mag, azɔ ale be miaɖe fiasã me. Ɛɛ, eh, yema, midzo. Nye fiasi, evɔ ɖe zɔn. Nye musɔ dome la gblẽ zi ɖeka nenye be meɖo gbedoxɔa mea, eye nye agbea dome la gblẽ. Ayi, ao, ao, afɔnyela. Irawati mete le subɔsubɔ sia wɔ ge o, elabe wo viviti me ŋusẽ maɖe mɔ nɔ bone ge ɖem o. Minote ye ŋutɔ ɖeke la yi wɔ subɔsubɔ sia. Subɔsubɔ na vizi ŋusẽtɔ gã. Subɔsubɔ na vizi nu. Mikpɔ ale si wole wò ɖum yɔklɔyɔklɔ ɖa. Ɣeyiɣi nyuitɔe nye sia be míakplɔe dzo ɖa le afi sia. A. Tanti. Ee, Gena. Tanti, le nya azã sia me sɔ kpakple ame aɖe si gbɔe Fiasi Rawatsi ŋutɔ gbe nu le o. Ŋ, le afi ka? Le kaka majiki ƒe afia me, nuɖuɖu hamhamewo le afi ma abe bla atɔ̃ vɔ ade katã ene. Nyateƒea, aleke o? Ẽ, tsɛ ɖe, va mídzo. Nu ka ƒe wɔɖunu le dzo va le le afi sia? Ne ele kpɔtɔ le afi sia, lanɔ dɔmetɔe ayi aƒeme loo, mídzo. Netsɔ.

Keŋ sia gɔmee nye be matrɔ zu numakumaku, eye ɖekakpuivinye si wɔyem hã la trɔ gbɔ va ne ma. O, akpe na wò, akpe nɔ kaka.

Afi si mi va ɖo edzidzi ŋutɔ, nyemegate le azɔli zɔge o. Netsɔ mi dzo nɔ wòa? Mawu wò la kpɔ. Ao, nyemele afi aɖeke yi ge o. Medze alɔ̃ bɔbɔ ɖe o. Mibla eƒe alɔ veawo. Ne mia dɔn sesẽ ɖe va mi dzo. Gena, e, nu ka wònye wɔm nèle? Nyemele didim le afi aɖeke o. Gena, nyemele didim le ye o. Gena, ɖe asi le nunye. A, a! Netsɔ mi dzo Ŋusẽtɔ gã vivi nu na yiƒe yayrawo. Azɔ ɖekakpui vinye sua ya mu hã la trɔ gbɔ va ne. Aleke ŋusẽtɔ gã la te yra fia si vɔ̃ɖi sia ɖo? Mina zi.

O Mawu nye, nu ka tae wole nye dzi ɖo? Nu ka tsotso le dzidzim be yeawum ɖo? Megatɔ ŋdɔ hã menye wa. Midzi, meka ɖe dzi be labe le teƒe sia ƒe afi aɖe. Afi ka ye wòdzo yi? Ne nyemeke ɖe nu afia si Rawa tsi la ɖi magbagbe. E, e, e, mele afi sia o. Ayi! Ɖo to. Ɖe nèse gbeɖiɖi ma fifi la? Ao, nya nyemese naneke o. Nu ka minɔ te le afi sia le wɔwɔ? Netsɔ, netsɔ míayi dzi. Enyo. Megblɔ na Dashi be mímegava vidzĩ ge o, gake medzi la ɖo tom o. Azɔ kpɔ nu si dzɔ ɖa. Ebu eƒe agbe. Ẽ, nye hã medze abu tɔnyea. Nenye ame aɖewo aleke da asi ɖe nye nya dzi. Nu ka tae ɖawati le dzidzĩ la wum ɖo? Nu ka wònye le edzii? Nu ka mawɔ? Aleke maɖe nye agbe ɖo? Ha, mayi ɖe fiasã me. Ẽ, madze mɔ zi ɖeka. Akpe na ame va ɖo fiasã me. Ame aɖeke magate ŋu le fiasã me. Ne metsi agbea madzo le vidzega tsɔe ɖe mavɔ. Nyemaganɔ afi sia o madzo. Yehowa tsi ɖe si le nye madzo. Vodada kae mewɔ ɖe nu o. Ɖe si metsi agbe. Nyi si ele be ame ɖe sia ɖe wòaku gbe ɖeka. Wodzina míwo katã ɖe taɖodzi ma ɖe ta eye tɔwa ye nye sia le ŋkume nɔ. Wò agbea va ɖo eƒe nu. Ha, enyo ŋutɔ. Ke ŋutsuɖola sia va ɖo afi sia. Medi le avea me kaka nu koe ti kɔ nam. Wɔ nu siwo bia tso gbɔwò be wònɔwɔa, alo laku. Nyɔnu sia va ɖo eƒe agbea ƒe nu, eya ta na míaɖe asi wòadzo. Irewati, de si me tsi egbe. Mawu nu ɖe sia ɖe si ye la bia tso gbɔnye. Nu sia nu si nèdi tso gbɔnye koa, mawɔe na wò. Matsɔ nu ɖe sia ɖe si nèhiã tsɔ na wò. Meɖe kuku ɖe asi na ŋunye Irewati. Aa! Aa! Le be nu sia nu si mabia tsoe gbɔ ya wɔe na ma. Mawɔe, mawɔe. Le kã ɖe edzi be yeatsɔ nu si dzi melea na ma. Matsɔe na wɔe. Enyo, tsɔ wò luʋɔa ɖo ɖa. Luʋɔnyea? Nishi, ele be nàku. Le aku hafi luʋɔ la te su asinye. Yehowa, tsi ɖe asi le nunye ma dzi. Mègawɔ nu sia kplem o. Hei, zã aɖe ya ko le gblɔ nam be. Ele gbɔsɔsɔe atsɔ nu sia nu si mabia tso gbɔ na ame. Azɔ wò luʋɔe nye nu si dim melea. Ele abe hati ma tsi agbea ehiã vevi ɖe be naku. Ele nye vem be le dza ku nenema, gake nuka mate ŋu awɔ? Naneke o. Nyemate ŋu kpɔe eya ta le ɖo la ku. Ɖe na ŋka ƒe vava le le wea me tso fia ƒe ƒome me o, gake le le vevi ɖe na, ya ta megavɔ̃ o, nyemele wuwu ge o. Nyitsie nye ame si me dza o.

Ŋusẽtɔgã dzitsinu ƒe yayrawo le dzinye, yata le ma dzidzimea, ame aɖeke magakpe dzinye o, matrɔ zu numakumaku. Gake havi wòava emea, ehiã be manya nya wlawla si le badrama sia keŋ gbɔ. Nya ka ŋku me wònye, eye badrama nɔ didi la gblɔ nam. Ame kawo mi ame evea mi nye? Kɔƒea me ta mi nye, mi zã mɔ va nɔ eye mi kpɔ kɔmandan vie, o kpɔ agbe bɔɖe le mɔa to, eya ta mi kɔ kɔe va fiasa me. Ɖe bla na va gblɔ nya sia na fia sia. Ee, nu ka wònye wɔna le? Nu ka ta nèle kpekpem do nèta ɖe abatia nu? Fia sia ŋutɔe dui ga le afi sia, gake dze agbagba xa si dzo, eya ta ele be míatrɔ dui ga. Na míedzo afi sia. Nyawo hã woava dze si mí le. Minɔ te. Fia sia dzi gake meke ɖe eŋu o. Vɔ mi hã mite ke ɖe eŋu. Miva xɔ miaƒe nunanawo miadzo. Mikplɔm ɖo. Virte gbemati dala sia va ɖo. Tafla tse mi va kpe ɖe nu nye. Fiavi Drovo xɔ abi vevi ɖe ŋutɔ. Midzo. Aleke nu sia wɔ hafi dzɔ ɖe Drovo dzi ɖo? Alo ɖe woyi be yeava etsɔ majiki yea? Ao. Gake nu kae dzɔ ɖe edzi? Kpɔe kpɔ be ame aɖeke megatso eya ŋu va xɔa me o. Majiki ɖeka ko la te ŋu yeƒe abi yɔnɛ. Ame aɖeke meɖo la nɛ be mele majiki zãm o. Enyo mese. Lynn nɔ anɔ anyi. Kpɔnawe, ɖetugbui, te ɖe ŋkɔ ne. Yasi mavo. Lynn sesẽ ɖe. Luʋɔ ƒe fefe nye sia menye tsilãwo ƒe fefe o. Netsɔ gã ɖe me na ɖe nyateƒea fia. Na wòatrɔ ɖo ŋku mɔ dzi.

Ehiã be nàdzi le ame me. Shadrakata e e Shadrakata Shadrakata e e Magic yea metsɔe nya lɔ siawo le magic yea. Afika ɣeyiɣi ka me aleke o ke esia gɔme nye be esi mekpɔ dziŋgɔli wònɔ dzo kema eye dze sia nɔ klẽklẽ le nye abɔta nènɔ dzu kple magic yea ɖe nèdze agbagba be yeatsoea? E e mewɔe. Shadrakata taflatse etsɔe ke em. Metsu dzo de ɖe vodua me, eye nye ɖeka menye afi ma, togbɔ be menye be wò ɖeka koe nye ame si nedze ate ŋu tsɔ majiki ɣi yayra ma. Meɖe kuku nɔ Shadrakata, ẽ, ètsɔe ke, ẽ? Drove, taɖodzinu nyuie te ne wɔɖe nusia nu le nyuie. Ɖe èdua míatsɔ majiki ɣi ma? Madi mɔnu bubu aɖe si dzi míato atsɔ majiki ɣia? Vɔvɔ̃ megaɖo o. Nye ɖevime xɔ̃, ɣemaɣie, enɔna megbe na ɣesiaɣi gaɖekpekpe ga me, eye la ganɔ ɣeyiɣi sia me. Medo ŋue. Viɖe aɖe. Fika wòle? Ele fiasea me. Ɖe le ɖekpe aɖe le nua? Ẽ, ao. Edze ƒã zɔ be nàyra wòatie, le ŋusẽ zã le edzi. Em, megale ŋku ɖom na ɖeke o. Ele ate ŋu kpe ɖe mía ŋu míakpɔ ta na nu si dim mílea? Ele nye aʋawɔnu gã aɖe na mí. Dro, Yea hɛ̃ wò aʋaʋaʋa kple yra wòati na mí. Ao, mímate dii le míaƒe nu si wɔm mílea me o. Dro, Nu ka tae mele gɔme se mɔ dzeagbagba nase gɔme? Tafla tsɛ ba drama Nya Ka Le Nɔ Didi la gblɔ nam hafi madzɔ ɖe dziwò? Ẽ, nya ʋlawla ka wònye? Gblɔe nam ba drama Nu ka wònye le kpɔ? Mele ɣeyiɣi sia lalam a, eteƒe didi ŋutɔ. Azɔ ƒom mase. Ao viri mate no mia musha drakata ele hɔnem abe ame ɖe dzaxɔ e majiki ye le asinye esime wonɔ alɔme ne ma. Nu sia tem gblɔ no be nye ɖeka ko le te tsɔ majiki ya ma. Ele abe nye ɖeka dzi koe vi tsinu ƒe ayaya la le be matsɔe. Ne xɔ dzi se alo mexɔ dzi se o, ka ɖe dzinye esime mele ɣia ɖasia afɔku nua ɖo va me. Nye menya nu si tae o. Mia nɔgã Lasmi gblɔ nam be nu si wɔ ge melia menyo. Ne menye ame ke ɖo to nya si wogblɔa, enyo nu si nedzɔa etrɔ zu tsãƒe ya. Gake Chandrakata mi le xeha sɔgbɔ me vɔ. Nyemedi be wòatrɔ sẽ ŋu ɖe edzi to viɖe ƒe miame ɖoɖoa dzi o. Dhruv, viɖe ɖeka ko la tɛnɖ viɖe awati dzi ka ne dzinye. Ẽ, vi ɖeka pɛ ko. Nu sie mi ame vea ŋutɔ mi xɔse le miaƒe dziwo mee ma. Lɔlɔ̃ si nèɖo nɛ ye nale le nya ma gblɔm. Gake negava da ɖe dziwò haɖe. Ne wodze va nye mɔxe na míaƒe dzidzia aɖee, sia ɖeka le nu siwo nele veve ɖe Noa dome. Vi ɖee nye nu si le veve ɖe Noa alo wò dzidzia. Nye hã nyimaganɔ wò akpa dzi nenye be nètsi avie ɖe o.

Kpɔtɔ la gbe. Ke Suriya, Chandra Kata wònyea? Ɛɛ, yrawa ci. Eye menɔ wò dzi be magblɔ no be Suriya, Chandra Kata wònye le gbe si gbe. Wonɔ lali ƒe kɔnua wɔ nɛa? Shandra Kanta kpɔtɔ le agbe. Ɖetugbui ma mekpɔ o, ele agbe. Mo nye tsatsia vɔ, ye nye vir. Nye mate tra mɔ na nye dzidzia ɖe vir tɔ. Ne nenia ma ɖe asi le vir nu. Ekema do ŋugbe na. Medo ŋugbe nɔ. Ne va va me be ma tsatsa le vi ɖe kpakple nye didia domea, matsã nye didia. Metsɔ nye lɔlɔ̃a sa vɔ ne nye didia. Metam le nye tsatsa kplikpaa.